יעדער איינער וואסערע צרה ער האט, גיי אין א זייט, זוך א פלאץ וואו קיינער איז נישט דארט. היינט איז זייער גרינג מקיים צו זיין אפילו אין שטאט ווייל יעדער האט א קאר. איך פאר מיט מיין קאר. הייב אן רעדן צום אייבערשטן. א פריוואטע צימער, א צוגעמאכטע קאר, קיינער הערט נישט וואס דו זאגסט, א ליידיגע קאר, מענטשן עס וועט זיין טרעפיק, מענטשן וועלן זען ווען דו רעדסט מיט איינעם, וועט מיינען דו רעדסט אויפן פאון, בלוטוט, יא דו רעדסט אין קאר, ער רעד. און שריי צום אייבערשטן, זאג דיין גאנצע ווייטאג וואס דו ביסט אדריבער געגאנגען, האסט געהאט יארן וואס מען האט דיך שטארק מבזה געווען, עס ליגט באהאלטן אין דיר, זאג עס ארויס, באשעפער איך האב מיך ווייטאג, באשעפער מען האט מיך מבזה געווען, באשעפער איך בין צובראכן, באשעפער נעם עס ארויס פון מיר, טאג נאך טאג, בחינם, אן קיין געלט. דער רבי זאגט צו, דער רבי האט ברייטע פלייצעס, דער רבי זאגט צו אז דאס איז די עצה, דאס איז די עצה ארויסצוגיין פון די פראבלעמען. איז קודם וויל איך ענק אנגרייטן מען זאל זיך נישט לאזן פארנארן פון קיין מענטשן וואס ליינען הענט. וואס ווילסטו זען אויף מיין הענט? מיין פעס? זיך נישט אינטערעסאנט צו זען, איך ווייס מיין פעס, איך זאג רבונו של עולם איך טו תשובה, געענדיגט מיין גאנצע ארבייט, וואס איך האב געטון, איך האב מחלל שבת געווען, כ'האב נישט געלייגט קיין תפילין, כ'האב געגעסן טרייפות, כ'האב געגעסן זאכן אן הכשר, איך בין געווען א שטיק צייט אינמיט דורכגעגאנגען אויף מיר אזא שוועריקייט אז איך בין ממש געווען אזוי דאון, אזוי דיפרעסט, כ'ווייס נישט, כ'האב געטון זאכן וואס איך הייב אן טראכטן פון דעם, כ'זע מיר שלעכט, כ'ווייס נישט, כ'האב געטון אלעס וואס מ'טאר נישט טון, סתם נישט געווען קיין אידישקייט, נישט קיין גויאישקייט, גארנישט געטון. מיט דיין עבר, מיט דיין קוק צוריק וואס דו האסט געטון, דארף איך דיך נישט קיין בעל מקובל, דארף איך דיך נישט האבן, פארוואס? רבונו של עולם זיי מיר מוחל, רבונו של עולם זיי מיר מוחל, רבונו של עולם איך טו תשובה פון יעצט, איך הייב אויף פון יעצט גיי איך זיין א ערליכע איד, איך גיי יעדן טאג לייגן תפילין, יעצט קען איך שוין נישט לייגן קיין תפילין, ס'שוין ביינאכט, היינט אויב האב איך פארגעסן צו לייגן תפילין היינט, יעצט איז ווינטער, געסט דיך איין דריי, שוין, ס'ביינאכט. מארגן צופרי די ערשטע זאך איך שטיי אויף גיי איך לייגן תפילין, העלף מיך אייבערשטער איך וויל לייגן תפילין, איך האב נישט געדאווענט קיין שחרית און קיין מנחה היינט, אבער מעריב גיי איך היינט דאווענען, איך גיי דאווענען מעריב, נישט קיין חילוק וואו איך בין, איך בין שוין אין בעט, איך בין שוין, עס איז שוין שפעט, איך מאך עס די מ א, איך גיי דאווענען מעריב, איך בין א ערליכע איד, איך דאווען צום אייבערשטן, וואס דארף איך דעם בעל מקוה? וואס דארף איך אים האבן ער זאל ארבעטן אויף מיינע געפיל אויף מיינע. ער קוקט א מענטש, ער זעט גלייך א מענטש אויף די אויגן, איז וואס? איבער חיים, איבער חיים, איבער חיים, חיים תן פחדך, איבער חיים, איבער חיים, איבער יעצט, איבער וואס איז אלעס דען? וועט ער זאגן דיין אסד, אוי, דו ביסטו שוין א שייגעץ, דו גייסט מיר זאגן מיין אסד, ביסטו שוין א שייגעץ, אויף צוריק ביסטו א פאפער, און אויף ווייטער ביסטו א שייגעץ, פארוואס? קומט צו מיר א בחור און ער זאגט מיר, איינער האט אים געזאגט אז ביי מקובל פאר געלט, און גוט איז זיין, זיין ליין פון לעבן איז נישט לאנג, ביסטו א שייגעץ. ביסט א פארברעכער? אה, דו רעדסט אויף אים? צו א חילוק, רעד נישט אויף קיינעם, רעד אויף די מציאות. ביסט א שייגעץ! דו זאגסט מיר אז איך האב נישט קיין גארנישט מצליח זיין אין לעבן? פון וואס ביסטו ב ב מקובל ביסטו? סאו וואס דארף מען גיין צו א מענטש וואס ליינט הענט? בעסער געזאגט, לאמיך דיר פרעגן, קען איינער מיר זאגן א נאמען פון א צדיק פון דעם דור צו פון פריערדיגן דור צו פון דריי דורות ארויף וואס האט געהייסן ברענגען הענט און קוקן אויף הענט? נאר ווען א מענטש רעדט צום אייבערשטן, דער מענטש איז א געהאלפענע מענטש,